Э, бу бит инде сериал түгел, бу ниндидер план шикелле бит.
Хөнәр вәкилләре вазгыяте белән бергәләп эшләргә кирәк. О. О.
Мәгънә никакущий, конечно, но матур. Да, да, да, да, но матур. Аннан соң бер атнан тамашный арест бирделәр. Э, өйдән чыгармадылар. Ул елаганнар, ул э, ялварулар, ул үтенүләр просто менә шушында кереп калган насык кеше әйберенә кагылган
Сәлам, дуслар! Тәрәзәләр проекты. Бүген безне кунакта Әбри Хавриев. Ура! Абрих Абрихны таныштырырга смысл юк инде, әйме, дуслар? Барлык татарлар беләләр, кем ул Абрих Абриев? Юк, минем кызык э, сорау сразу, сразу баштан ук. Э, минемчә, Әбри татар радиосыннан киткән иде. Э, бер ел элек или ярты ел элек, как будто бы минем исемдә шулай калган. Ә хәзер ул ә, шундый фонда утыра татар радиосы баннеры янында минем ну, ике бір... вариант бер бер ике вариант ә, беренчесе син өйдә үзеңә стенага ә, теге ә, палас урынына шундый обой обой обой урынына абстрагировать итеп ята өйдә да да ә икенче вариант ә, син ә, Гүлназ Сафарованың өендә. Белмим. Өченче, өченче вариант бар тагы, өченче вариант бар тагы Руслан. Өченче вариант әйтәм инде, ул татар татар радиосына киткәндә буш кул белән китмәгән, нәрсәдер ләккән киткән үзе белән. Выходной пособиесе шундый булган аның да. Золотой парашют.
Өченче вариант күбрәк туры килә. Мин печән кертә

Егетләр, урларга яраткан кеше гомер буе урлый инде ул, аны бер кая яшереп булмый, нәрсә әйтәсең инде.
Бу бик күңелсез килеп чыкты. Бик күңелсез килеп чыкты, конечно, президенттан соң сразу урларга ярата дигән кеше сүзгә кергәч. Әз генә күңелсезрәк шикелле тоелды. Сүзе чыгыр егетләр, сүзе чыгыр. Әйдәгез теманы.
Темадан Әбри, синең ничек хәлләрең? Менә самоизоляция булды бит инде.

Су кыйындым, тагы нәрсә инде. Вакыт яклар белән бик күп. Битте все.
Рәхәт.
Син шундый кызык иттереп сөйләдең, ә, э, типа, нине ясадым, ә, э, тигене иде тым, как будто гитарада теге бардлар утыра бит, Розенбаум. Розенбаум начарай. Әйе, әйе. Әбри, менә э, туалет темасына киреп киреп китәсе килми инде, конечно, но туалет ясадым. Ну син син син ясагач керәсе булачак. Абонементлар бар, татырмын. Әйе, а туалет юк иде что ли до этого? Бар иде, иске иде, 46 елгы. 46 елгы.
Урамда иде, шундый урамда теге стандарт неме? Әйе, әйе.

Эрҗиле фәрдим дим.
Мин менә әбритеге 46 елы туалет дигәч, мәйтәм аны сүтергән ничек кулын күтәрелде. Бу бит уже достояние. Бу бит уже достопримечательность 46 елгы туалет. Ну шуңа күрә һәм теге төзелеш министрлыгыннан документларны күп җыйрат. Сүтергәч подснос.
Ярый әле ЮНЕСКО фондына кертмәделәр, брат. Аллага шөкер, Аллага шөкер. О, әгәр дә ЮНЕСКО фондына бу бәдрәф кереп булса, яңа бәдрәфкә әйләнеп узырга туры килер иде. Турыга барып булмас иде.
Әйе. Әйе, ой, сезнең бәдрәф монда мы Юк, бу искесе әйдәгез, яңасы әзрәк тегендәрәк.
Бу бия кырыгыз, пожалуйста.
Әбри, э, нинди планнар, әйе, нинди планнар синең сөйләп җибәр безгә? киләчәкне ничек күрәсең теге икенче волна буламы юкмы синең уйларың нинди
булырга да мөмкин булмаска да мөмкин мин әле генә әйтә алмыйм монда уже путин абый нәрсә дип әйтә шулай була инде вторая волна була белгәнлеген А, Путин в смысле такой крутой, что даже коронавирус кайта, эме, нәрсә эшләргә?
Конституцияне полностью яңадан ясаганны коронавирус чагым мында башып эштәге.
Берәр нинди туй барамысың хәзер? Верана да Нәкъ бу нәкъ бу мизгелдә. Ничек ничектер менә теге качып теге туй үткәрәләрме? 100 кеше җыеп теге бәләкәй залда менә шундый әйберләр бармы ул юкта? Менә мин как раз Әбригә шундый сорау бирергә теләгән идем. Ә бер бит инде әйтә хәзер теге 50-дән артык э, кеше җыелмый, э, җәйге верандаларда гына. Ә менә мин карыйм Инстаграмда Әбринең ул э, теге ял саен җомга, шимбә яшьләр белән фотога төшә. Ике вариант инде монда традиция буенча. Беренчесе бу инде узган елның фотолары ул теге, ну, не выложенные, так сказать, выкладывает.

Аңладың мы, Руслан? Әй, әй, әй, юк, юк, мин, егетләр, все нормально, мин дә алып барам, только безнең 30 кеше, вот. Егетләр, мин аңладым, беләсезме? Була бит шундый теге проблема яшьләрнең, була бит шундый проблема. Менә бу кешене чакырыргамы, юкмы, теге двоюродныйны чакырыргамы, юкмы? А хәзер любой кешене чакырмасам, братан, 50 кеше генә. Син 51-нче кеше булырга тиеш идең. Гафу ит. А можно белә, а можно беләсең без ничек? Э, була бит шулай теге, э, мәсәлән, иң баштан син 80 кешене чакырдың, менә туйга берничә көн калгач теге, ну, без килә алмыйбыз теге, бала чирләде, там, белмим, э, эштән җибәрмиләр. Ну, була бит инде кеше, отваливается. классно же чакырасың сиксән кешене и э, э, ишек ишеккә куясың охранникны и ул шутлый кем беренче килә илле кеше все аннары ишекне яба бикли беркемне кертми юк сразу әйтеп сразу сразу әйтеп куясың чакырасың йөз кеше әйтәсең кто туйга бит гел соңгы калалар татарстанда Беренче илле кеше керә, калганы гафу итегез, үпкәләштән юк. Все. Монда туган да юк, дус та юк. Кем беренче килде? А прикинь, а прикинь менә бөтенесе 100 кеше бөтенесе дә килсә, 100 кеше килсә, мәсәлән, 50 кешесе зал, банкет залында, имә 50 кешесе урамда. Чиратта торалар, чиратта. Перекур вакытында алар алышыналар просто. Һәм без ашап киләбез. Юк, кемгә Алышы... кем, кемдер туйды инде, кемдер туйды, кара, туйда китә, аның эченә кемдер керә. Теге ә, хәзер торговый центрларны ачтылар бит, анда чиратлар, зур чиратлар тора бит, теге мегага. Шулай ук барлык туйларга дагы чиратлар басып торсын. Ә мин тагы да идем. Әйдә, әйдә, бри. Мәсәлән, беренче бүлектә 50 кеше утыра, калган 50 кеше урамда йөри. Икенче бүлектә, беренче бүлектәге кешеләр урамга чыга, урамдагылар эчкә керә. Өченче бүлектә уже ишек булдыралар.
Өченче бүлектә кем аякта, кем кем аякта калды? Әйе, кем җиңә, кем җиңә, кем иң көчле?
Да, вот зато вот күптән инде туйларда сугышлар күргән юк. Менә вот самый идеальный вариант була бу. 50-гә 50 дигән.
50-гә 50 дә. Күрәсезме, сез күрәсезме? Гаиләсе.
Карагыз әле, карагыз әле, чаллы җегетләренә, эх, күптән туйларда сугыш күргән юк. Туймыни ул вообще?
Хамайны беләсез барыгыз да. Әйе, әйе. Илдарның 30 яшьлек туган көнен уздырган идек. Моннан бер ничә бер 8-9 ел элек микән инде ул. Бәйрәм башланды. Инде без теге загородым, э, нидер домиклар сим әйткәннәр иде. Э, шунда Зөлфәт Зинуров беренче иң беренче булып тост әйтте. Менә матур гына башланып китте, Аллага шөкер, әле бәйрәм күңелле генә барса, ахырда может сугышып та алырбыз диде. Как прикол кабул иттек тә, инде ладно, ха-ха көлдек. И э, туган көнебез утырышып үттек, барысы тәртиптә, йокларга яттык. Бер 15-20 э, минут узгандыр инде кереп йоклаганнан соң, төнге 12-ләр, берләр булды микән? Урамда дөмбер шатыр нәрсәләр кычкырышалар, акырышалар, бакырышалар. тәрәзәдән чыгып карасам, күршеләр белән безнекеләр сугыша башлаганнар тегендә. Просто кемдер кемдер бу сүзләрне установка кебек кабул итте и типа так по любому по любому зөлфәтне сугышырга кирәк Руслан, даже установкада түгел, бу план, так, яра, ашау, эчеу, ниту, сугышу, бу планны төшеп калганын белгәч, йоклоган җиреннән торып, блин, колды, колды, оныттым, тәки, оныттым дип, уйладым, оныттым дип. Ә кемне табырга, менә ярый күрше бар.
Хәзер бигрәк туйлар, бигрәк яхшы бара инде. Менә какая свадьба без драки дигән сүз ул бит элеккә, электән килгән әйбер. Ә хәзер барлык туйларда беркемдә сугышмый ничектер. Ниндер хәлсез туйлар кызык түгел гелс. Хәзер минемчә һәрбер туйда сугышу булса кызыграк булыр иде бит инде, әлбәттә. Белмим, белмим.
Сиңа Зөлфәт янына барырга кирәк, ул эксперт. Зөлфәт эксперт бу сүз. Рамил, Рамил.
А. Яңа туйларны СИЗОда уздырырга кирәк, походу. Әйе.
СИЗОда, СИЗО. А. Анда кемне өйләндерергә генә?
Или бойцовский клубта. Әйе, әйе.
ММА. Ә хәзер тәнәфескә чыгабыз. Беренче ринг башына кияү белән бажай сугыша дип. Әйбәт инде. Менә барлык тамадалар комментатор булалар, теге комментатор ММА. Каршы алабыз синем углу ринга. Карагыз әле. Ә менә бу СИЗОда үткән туйлар кызык ишеме тәнәфес вакытында алар просто прогулкага чыгалар, и кулларын артка куеп бай круг буенча йөриләр бу әйтеп. Сизада, сизада, сизадагы туйда перерыв шулай И музыка, музыка хоровод, хоровод уйный яки карусель, карусель. Йо, анда музыка. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Кружилась.
И плясала.

Мин, ну, э, яз... Ниндер яңа материал? Әйе, яңа материаллар эзлибез инде, әзерләнәбез. Коронавирус турында бармы берәр мәзәк, брат? Э, коронавирус белән бәйле тулысынча әлегә э, материал юк, тик коронавирус аркасында барлыкка килгән

Нәрсә булып бетәр, менә әлеге языла. Акыргансы кызларда була инде. Онлайн онлайн көрәшү, это же э, ну, сүз көрәшү получается. Син урод. Юк, син урод. Мин сине салам алып. Онлайн онлайн көрәш әйтим ничек мин сине короче менә хәзер эләктердем ме һәм күтәрәм күтәрәм юк юк син мине күтәрә алмыйсың мин менә монда терсәкне куйдым короче и ботны
Мин бит башта сул кулымны синең уң кулыңның култык астына тыктым. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Мин судья, мин судья. Мин барысын да күрдем. Әбрижеңдә. Юк. Мин барысын да ишет, мин барысын да ишеттем. Әйе, әйе, барысын.
Күрдем, онлайн бит, мин сезне күрәм бит. Әнә бит, кулың. Кая кулың? Рөстәм. Кулыңны күтәр әле.

Ох ты. А, Юк, менә болай тәген алам, болай тәген алам. Шык, шык. Ул бит Әбринең Әбринең беренче концерты ул ярты сәгатьне ала. Болай әйтәсеңме? Әбри, әйдә, берәйгә күрсәтимме? Скорый, скорый 3 кешене алып китте. Әбри, әйдә, берәйгә күрсәтимме? Менә онлайн сабан түледе дидек бит, минем бар яңалык бу темага. Южный Кореяда, Южный Корея, минем мин һәр вакыт Южный Корея турында ниндер яңалык айтам. Мин Южный Кореяда фестиваль, сос фестивале. Анда ел сайын сос сос фестивале, сос. Сос?
Грязь, сос. А, грязь, сос.
грязь, сос. сос. Не сос, сос, не ты сос. Я зал говорит, помоги сос, мне. Сос фестиваль.
Южная Корея, да, сос фестиваль, типа, булыша безгә. Северная Корея, Северная Корея. Булышыгыз. Северная Кореяда үзләре анда. Ярый, менә шул сос фестивален онлайнга күчерделәр. Һәм инде һәрбер кеше үзенең ваннасына сос тутырып, былай торып созда утырган һәм онлайнга чыккан менә былай торып һәм шундый соз фестивале үтте менә ә менә
кызык сорау егетләр ә менә ул соз фестивале ул анда нәрсә нәрсә эшлиләр нинди аның движогы нинди нинди аның вообще суть нинди сабан туйда аңлашыла максаты да сабан туйда аңлашылды анда көрәш көтәләр ат чабышын көтәләр И шул вакытта үзләре чабалар күкәй белән, йомырка белән, чалак белән. Ә менә СОС фестивалендә нинди максат анда вообще? Мәгънәсе юк, чыннан да. Мәгънәсез фестиваль дип атарга була аны. Бәлки, бәлки.
Син бит инде Син э, Корея якларыннан сөйлисең бөтен яңалыкны. Корея дидем әле син моны? Әйе. Әйе.
Син туган ягыңда җүнле әйбер юк бит инде. Шуңа күрә. Бетон фестивале ясап, нинди сазга инде, просто ванна эченә бетон саласың, готовый, әзер бетон. Шыкырдап ката торган. Әбренең бөтен теге, бөтен уйлары теге төзелеш ягына. Әбри, Әбри, бездә бит инде ул э, авылларда э, бетон фестивале нәкъ шулай үткәрелә, просто аны теге катырмыйлар, ванна эченә салып булгаталар да гына аркасын ташып. Матик белән, матик белән, тяпка белән астан писун күтәреп, теге булгатып. Өстә бездә алай дисәң Бух фестивале дә уздырыла. Һәр ел сай. Сыер сыер тизәген җыялар да, суга салалар да, болгаталар да, помидорга сибәләр.
Әйе, без кем икәндер? Онлайн ясарга кирәк.
Минем яңалык татар радиосы турында, егетләр, татар радиосы турында. Менә актуал.
Әйе, менә актуал, чөнки хәзер Әбри татар радиосында утыра. И э, хәзер Татар радиосында түгел бит, өендә бит. Печән Ну, как будто бы, как будто бы ул бит инде теге үзен татар радиосында булган утырганын хис итә. Блин, каясың ма? Кая ул? Рамиль.
Бу минем ишек алды җегетләр. Рамиль Шарафиев сиңа эшли икән. Әйе.
Кая эшли? Төзеше.
Көтәләр.
Онлайн көтү көтәләр. Онлайн көтү.
Онлайн көтү әйтеме, онлайн көтү әйтеме нинди онлайн көтү ул син теге сыерның кайдыр киткәнен күрәсең дә, и сыерга җыясың видео звонок буенча. Эй, син кая киттең, сыерга әйтәсең, син кая киттең? И сыер, яра, яра, сыер әкрен бай. Ха, койта мен монда гына теге күрше басуына гына кереп. Бай, бер күзен генә. Күршенең басуына гына кереп чыгам. Кая бара?
И син кая киттең соң син? Син нигә әйтмичә йөрисең сыер я? Син безнең янга үзеңне килгән юк, я менә ха койтам тизгенә. Все, пока. И скидывает, прикинь. И дальше син аны җыясың, ул просто скидывает и трубкасын алмый. Иши, иши бер кадалып чыгып китәсең. Яңа шалтыратасың, трубканы үгез ала да.
Чыккан шундый яңалык. Көтүгез дигәннәр, көтүгез дигәннәр. Быел бик салкын, аномаль бик салкын кыш киләчәк диләр. Э, бізге аномаль диләр инде аны бик салкын диләр инде аны бізге но бит безнең теге бик салкын кышлар күргәне болар отыз биш кырыкта градуска да төшеп җиткәне бар хәттеге әйтеп булмый аномальный диеп болар нинди температура турында сөйлиләр микән я болар булганны ялганлыйлар инде минем уйлавым буенча әйме теге ой утыз бир градус якын була дип я безне чыннан да көтә теге әйбәт кыш ник бездә әйтәләр бит инде синоптиклар бездә бер генә тапкыр ялгыша тик нигәдер көн саен дигән
ансы нәкъ шулай ансы нәкъ шулай
ничек булар анысын бер ходай гына белә нәрсә буласын нинди кыш була инде любой кышка әзер без бит инде бала чакта утыз биш градус суыкта мәктәпкә бармый идек аллага шөкер мәктәпкә барырга барасы юк бүген шәп дип урамга уйнарга чыгып китәйек бит без диваналар
во во во әйе әйе

торрент трекерда утырабыз бит инде нәкъ шулай программалар фильмлар бар бөтенесе шуннан кача итәбез я онлайн карыйбыз оказывается менә мин бүген иртә белән генә укыдым әле оказывается германиядә торрент трекер белән кулланган өчен теләсә нинди торрент трекерга кереп берәр нәрсә качать иткән өчен бер мең доллар штраф сугалар икән

ә, с, ә, теге, ну, разрешение, рөхсәт килгәнен эзләп таба. IP адрес буенча кешене икәнлеген билгелиләр дә, почта буенча мотор иттереп квитанция җибәрәләр 1000 еврога. Ага.
Мне кажется, беләсезме, менә бу яңалыкка, теге обычно же пабликларда бу яңалыкны язалар и берәр фотография куялар, име? Менә мондый фотография булган. Мин аңламыйм, ничек алай бер бер бер мең доллар, бер мең, йома, ул евро, евро. 70 евро, ул бит 80 80 мең, 80 меңгә бит ул белмим. Туалет точно төзеп була, әбри.
Туалетный бизнес ашырга була. Бу биткә бит можно накидывать, бу биткә бер әллә төрле э, яңалыклар э, подходит, мәсәлән, типа. Ну, самое интересное, мин мин мәсәлән, э, Мөнир Рахмаевның видеосын карадым.

Или, или мәсәлән, карагыз. Или мәсәлән, или мәсәлән, 1 июль көнне Путин санаган, анда 30 гына процент җыелган.
Кызык, кызык.
Карагыз, мин әйтәм ничек Или, или мәсәлән, или мәсәлән, или мәсәлән, Рамил янында бик бик чиста теге әдәби татар телендә нәрсәдер сөйлиләр.
Или йо йо Руслан, бик бик чиста нәрсәдер сөйлиләр түгел, таныш түгел сүз әйттеләр. Мәсәлән, Рамил янында кемдер вазгыят дип әйтте Рамил. Пропустил, типа, что это такое было вообще?

ябырга йөриләр. Тиктокны Америкада ябырга йөриләр. Mm. Чөнки, чөнки Тикток ул Кытайныкы. Mm. Кытайларныкы. Мин аны белмәгән. Алар мәгълүмат җыялар, әй, халык турында. Әйе. Һәм инде Америкада теге Тиктокны Тикток белән кулланмагыз диләр барысына да, бөтен э, мәктәп балаларына инде әлбәттә, әйме? Чөнки Кытайлар, менә Рөстәм әйткәнчә, Кытайлар мәгълүмат җыялар. Шпион. Тикток шпион.
Тикток шпион. Менә, менә. Менә нигә мин тиктокка кермәдем. Тикток үзенең э, рәсми офисын Бөек Британиядә ачыруны ачырга каршы килгән. Э, чөнки Бөек Британия белән Кытай арасындагы экономик халәт, экономик вәзгыять әлеге соңгы арада
Мин аңладым нәрсә ул вәзгыять.
Ана тотрыклы түгел, э, шул нисбәттән тагын да

А, И Байден. И Тимати. Да, да, да.
Владимир Зеленский. Байден, Моя Байден.
мора бу дөнья. Минемчә,
Ярар, Әйдә, әйдә. мин сиңа дөрес әйтмешли, больше скажу. Kanye West инде үзенең кандидатурасын чыгарды. Әле ул рэпер Джей Зига сенат, сенатор роленә тәкъдим дә ясады. Әйдә, син дә сенат Шуңа күрә Алла бирса, э, без киләчәктә кара Америкага барачакбыз. Иң кызыгып, беләсезме, егетләр, получается бит аларның сенаты шундый йолдызлы булачак анда. Ким Кардашьян, э, Кенни Уэст, Снуп Дог, э,

Тоталың.
Эн. Әйдә әле әбри, импровизация, бер генә секунд дигән җырны, ну-ка яз әле тиз генә. Ну, берәр моң, э, берәр көй, көй салып, берничә сүз, берничә итеп. Вакыт күп бит. Давай.
Нәрсә кисез бу?

просто йокламаган бүген төнне егетләр вообще әйе анысы нормально руслан сен кемнең мәзәкләреннән көләсең әбри бит бик кызык җыр җырлады хәзер импровизацион ультрический
тагын яңалыклар израиль турында минем яңалык бар бәләкәй генә кстати кстати менә мин шундый наблюдением бар рамилнең ә, э, бөтен яңалыклары я яки северный корея э, южный корея корея турында инде син беләсең әбри үзең ишеткән идең яки америка турында ул понятное дело уже америка турында ярата ул аны сөйләргә һәм израиль бар андый аларның сайтларында утырасың что ли или нәрсә белмим ничектер менә шул хәбәрләр э,

любой вакыт любыйыбыз алып кереп китә ала алып чыгып китә ала кертеп куя ала тыгып куя ала дигәндәй буташтырып куя ала ну короче вкладывайтесь в мясо обязательно конечно конечно в мясо мышцы мышцы мышцы мышцы мясо
слушай менә шундый сорау әгәр дә сиңа әбри мәсәлән да бит шалтыраталар исәнмесез тегеләй былай бездә туй мәсәлән вторник мәсәлән дүшәмбе ну дүшәмбе булсын дүшәмбе туй син әйтә әлбәттә мин буш дүшәмбе көнне туйларны сирәк алып сирәк э, ясыйлар сиңа әйтәләр ну мәсәлән күпме там әйдәгез без сезгә йөз мең түлибез 100 мең дүшәмбе көне 100 мең в чем подвох бәйе е дүшәмбе көне 100 мең но безнең белекей белекей генә бар шундый белекей генә бар уточнение бар поправка икебез дә да без икебез дә ир-атлар син шундый туйны алып барыр идеңме нәрсәгә алып бармас

Эй-эй-эй, шундый сериал бик кызык, кстати. Почему женщины убивают? Вот, э, не, э, сөйли башладым. Э, бу сериалны бер ел элек хатын үзе карады. Миңа бер ел буе такып язды инде. Әйдә, кара, кара, кара, кара, кара дип. Э, сериал американский э, ABC-ныкымы, BBC-ныкымы э, хәтерләмим инде, короче. Но монда BBC-ныкы, BBC-ныкы.

Әптегенә. Әгерләп кереп киттең. Өченче сезон привыкаешь, ияләнеп бетәсең боларны. Аннан син инде дусларыңны чакыра башладың. Дустым Рамил. Дүртенче сезон. Илназ, карайбыз.
Дүртенче сезонга килеп җиттем, я уже начал понимать то, что я толерантный человек. Я говорю, кереп киттең, кереп киттең, уже теге. Молодец, молодец, Әбри. Хәзер теге э, урамда ират белән ират булып тора икән, настолько теге э, просто теге яннарыннан үтеп китәргә бер бер сүз дә әйтмичә үтеп китә алам. Э, Шуңа Руслан,
Руслан. Әү.

Әби белә, әбри, әби дим, әби. Әби. Әбри, беләсеңме нишләп мин Казанга качтым? Әби.
Чөнки Руслан. Аннарысын әйтермен. Вот бүтән интриганы бетердең инде га. Ну, бе. Ну, нәрсә, Руслан, нәрсә, теге- нәрсә ул? Руслан, нәрсә, Руслан? нәрсә, Руслан, Руслан? у- Русланның Кызык бит. толерантность повышенная. Руслан тек М. Ви- Венераның җырындагы томан шикелле. Әйе, Мгм. менә. Ә, Руслан, синең толерант повышенный, имә? Мгм. Значит, белән эт урамда тегел әйтеп утырса, син нормально можешь пройти.
Мин не то, что пройду, мин комментировать итә башлыйм, типа, әйдә, әйдә, брат, давай, давай, монда кая бара инде, кая так, но кая син, ну, кермә бит инде, ну. Муенын эшлә, муенын эшлә. Ага, вот, вот, Рамиль уже, Рамиль уже сүзне ятлады, э, но куллана белми һөнәр вәкилләре вәзгыяте белән бергәләп эшләргә кирәк о
мәгънә никакущий конечно но матур да да да да но матур матур менә теге берәр кореядан делегация килсә менә шулай әйт ярыймы
Без бит инде авылда яшәмәдек, э, ну, шәһәр балалары, ләкин безне э, җәйге каникулларга һәр вакыт 3 айга әбиләргә стандартны. 3 айга әбиләргә. Ул мин бәләкәй бала, 7 яшьлек, э, әби инде без әби белән яшәдек, бабай кайдыр китте тоже, бабай иде юк иде. Әби кухняда идән жуган, идән жуган кухняда. Ну, бар бит инде теге авылларда кухня дигән комната теге студия теге миш тора миш да студия миш тегендә умывальник студия һәм инде һәм шул кухнядан по любому үтәргә кирәк залга а залда телевизор эшли нинди нәрсәдер башланды мин телевизор карыйсы килә әби идән жуды кухняда кертмим мин залга мин теге усалландым инде теге әбигә Теге ачу чыкты дагын, мин әбигә әйтәм, пердун, дидем әбигә. Пердун дидем әбигә. Вторник көнне булды бу. Вторник көнне булды. Әйе. Һәм инде әби теге. Әби а шимбә әти-әниләр кайта бит инде шимбә көнне. Әби шул сүзне, короче, истә калдырган. Шимбә көнне әти-әнәре кайткач, әнидән сорый бу. Пирду нәрсә ул? Пирду сүзе татарчага ничек тәрҗемә ителә ди. Ә- Әни көле ба- көлә башлады инде. Ну, усырак диде инде. Әби үзе дә көлә башлады. Бөтен кеше көлде. Ну, миңа эләкмәде инде Көлдер- барыбер. теге. көлдердең.
Көлдердем, әйе, Көлдердең. барысын да. Ну, Син, Мине получается, әби җиде көлдерә яшьтә хәзер. уже көлдерә башлады. а? сен уже җиде яшьтә көлдерә башладың юморист уже җиде яшьтә әйе понимаешь сен ну, карьераң башлады әби бик кызык әби бик кызык ул вторниктан шимбәгә кадәр шул пердун сүзен күз алдына китерәсеңме күз алдына рамил күз алдына китерәсең ул иртән уянып китә так пердун да онытмаска кирәк пердун пердун истә калдырырга кирәк бу сүзне иң кызыгы иң кызыгы берәр сарыкларга бит инде исем бирми иделәр күбесенчә бит инде сыерларга исем бирә иделәр Юл сарыкларга, әй, пердун, әйдә, кил монда. Мен хәзер уйладым, бәрәннәргә пердун исеме килешми. Пердун исеме атка гына килешә. Ну, от, отлар, алар Да, да, от. Егетләр, безнең тапшыру шулай тәмамланырга э, тиеш. Без барыбыз да 3-4 и итәбез. Әйдә, 1, 2, 3.
Ярый, Әбри, бик зур рәхмәт сиңа. Безнең белән вакытны үткәрдең. Бик кызык булды. Рәхмәт, Әбри. Егетләргә Татар радиосына сәлам. Ага.
Татар радиосына. Әбри Хабриев, Рөстәм Каримуллин, Руслан Харисов,